Shona tur, bon tardi, bon tardi, bon tardi. Sí, um, mi, mi ta bai al grano. Un saludos pa boso tur, mis amoresnan. Pa tur esnan uh, ku ta bezig ta wak awor aki, pika pika, awor aki tu un extra. Pika pika, un feliz merdia, un bon tardi. Aki nanan, Richmel, Palm, Good Guy, Good Life, Shermina. Sí sí DJ enigste único sí bosan tur anto tur esnan cu ta tras e scherm bon tardi bon tardi shannan dicon e extra aki awe mi ta hanja mi poppy poppy dushi con ta mi ta hanja mi cu un. Eshu. Eshu. Anto mi tin cu contene mi pa mi keda profesional, na prome luga, respet na prome luga, anto trata tur hende nechi, pasobra esey ta ami, pica pica. Sho nan, kico mi core comparti cu bosnan? Manera bosnan ta usa pica pica cu Un otro señora, Etwolda, mió conocí como Etty, nos ta bezig ta organiza un Miss Drag Queen. Dus cu tur hende cu ta drag por inscribí voluntariamente. Awo boso a ta cuminsa comprende na unda mi ta bay. Anto tur hende ku konosé mi semper, semper m'a trata tur hende komo hende profeshonal ku rèspèt, kariño ku semper kada kos ku m'a hasi ku amor den mi kurason. Anto semper mi ta bisa tambe, no hard feelings. Awèl, shònan, e tema djawe ta Dikon papia malu tras di un hende su lomba? Awel, Bernie konta, Awel, ta esaki ta e kos ku ta sosodiendo. Manera, bolbiendo bek. Nos ta bezig ta organisa un Miss Drag Queen shownan. Ai, ku masha orguyo mi ke kondig busnan, nos tin un par di kandidata pisá, pisá, hendenan profeshonal ku ke dum'é! Sigur sigur, anto I like that. Pasobra bo sa huntu huntu ku nan, anto ta un kos ku ami komo persona pika pika ta apresiá un bòl. Pa trese un sertamen a livel, na kategoria, no un koparotin hinká den otro. Sigur sigur. Gucci Luna bon tardi. Bon tardi mi amoresnan. Un bia mas. Anto kiko ta pasa? Wak, nos a pone flyer riba social media, hendenan por inskribí. Nos ta tin shete kantidata, pero mi ta kere e ta bai bira seis. Diko? Wak, nos ta falta tres kandidata, mi tin ora ku nos tin dies, Anto e ora ei nos tin un team completo pa nos bay focus riba dje. Nos tin plannan masha great mes cu e dreknan aki con nos ta bay presenta nan, mi ta bay vercla kico nos ta from plan di bay haci cu nan pero Ya, tin ora, tin ora bo ta haña bo ku rotte appels, manera nan ta bisa na hulandes. Pa mi no bisa otro palabra, mi ta tene nètjes, mi ta tene, mi ta tene mi mes pa mi mes. Aki nan, nan, hendenan a yama mi awo tardi, Nan a bisa mi algun kos, me di kiko, ami no sa di nada. E di, Sí, Rita, be wak e. Mi di, Oké, mi ta be wak e. M'a yama Etty, Etty di ku mi, Rita, mi no sa di nada. Mi di, Oké. Mire Etty, mi ta be mandá bo un link pa e wak e live aki. E live aki ta di Cheska. E famoso, mi sa ku ta famoso, pero e Cheska ei. Den pasado ku pika pika night mi ta tin un issue ku Cheska, pasobra Cheska bin ta grita mi, mi di kuné Cheska, m'a trata tur hende profeshonal, nètjes, mi no ta aseptá Un hende bin ta grita mi, mi no ta mucha chikito. Pero ora mi a bisa el, bo sa kiko, mi no ta sigui ku bo, pasobra mi no ta haña e manera ku abo ta aktua ta profeshonal. Anto bai deiza mi ta finalisá e trato aki pa sigui ku bo den Pika Pika Night. Pero deseando bo tur klase éksito, no hard feelings. I so gezegd, so gedaan. Awor aki Cesca ta prome riba lista cu a inscribi pa dun mei cu Miss Drag Queen. Ok, mane m'a bisa. No hard feelings. bon, awor, pa nos sorpresa, sorpresa di Etty, a toma mi persona nan ta yama mi bisa mi Rita be wak live di Chesca pasobra Chesca a bisa cu e no ta dun mei mas cu e drag queen ni bay deze ni Rita Pica Pica ni Etty pasobra e no ta laga Niun hende huz'é. Artista el a bira, anto e ta laga niun hende huz'é. Mi tin gana e hari. Mi no tin gana e hari. Bo sa un tin un kos mas dushi, no? Ora bo keda humilde. Keda humilde. Bo ta komprondé? Keda humilde. Artista na unda? Di ki banda? A Pasombra ba firma un kontrakt ku Kenneth? Ok. Ta un prinsipio. Pero esei esei ke men ku bo ta artista, Chesca. Anto bo sa subi bo life. Subi bo life. Papia asina Anto e organisadónan ku ta Etty i mi persona no sa atòl di nada! Ta hende kabes bon? Esei mi ta puntra mi mes. Hende kabes bon? Anto e smas yo nan. Mi tin ma traha un groeps app pa tur e drèknan ku ke do mei. Pa tur. Cheska ta den e grupo ei te ainda. Ma na grandi bo ta sinta bisa ku bo no ta do mei mas. Pasobra bo no ta laga niun hende usa bo. Ami tin gana sa unda nos a usa bo shon. El a yama Eti, pidi Eti un kòntrat pasobra tur kos ta bai ku kòntrat. Eti a yama mi, mi di e Eti, mi ta bezig Pero mi ke sera e dies kandidata pa e sèrtamen, anto bini ku un kontrakt. Chèska, Baideija, bo sa ku ora bo firma un kontrakt no, anto den e kontrakt ta para si halverwege bo no ke dun mei mas, bo ta haña bo ku daño perhuisio. pa e organisashon. Esei bon sa, no? Dikon m'a bai laif e e chèska? No pasobra abo a bai laif, pasobra mi ta haña hopi èrèg kon bo ta papia tras di Etty su lomba, tras di mi lomba, ami ku semper ta trata tur hende nice. Anto nos mes bo no a bisa niun pie palabra, ni un pie palabra, te ku awor aki kuminsá ta kuanto a kuarto pasá i dies batiendo. Nos no sa nada. Pero, N ta nada, Chesca. Un cos mi kier a bisa bo. Pica Pica Talk Show tin un disclaimer. Mi ta na bo te mañana e hinta pa bo rectifica e loke ba papia cu Etty anto ami, Rita di Pica Pica, a huza bo. Pasobra mi sa Kon m'a usa bo. Pero no ta interesá mi, paso ami sa kon mi usa bo. Mi ta na bo e chèns ei. Pasobra pika pika tin un disclaimer, mi no sa si b'a lesa e disclaimer oit. Si bo sa kiko un disclaimer ke men, e konsekuensianan ta pa bo. Ya? Jessica, Kimen, atrobe mi ta bole bisa bo publicamente, no hard feelings. Mi ta desea bo tur clase exito cu bo comedia di bomboshi, paso ta bomboshi. Bo a bin busca aki, anto Pica Pica Talk Show no ta di bomboshi. Pica Pica ta respeta, informa, educa sin tapu. Ya Jessica? Bay deze manera mi caba cu e programa Kishona, lo mi saca Jessica for di e grupo, anteriori nos mester cuater candidata, pero pa mi bisa bo publicamente, mi sigidoresnan, e motibu dicon el a sali, E candidatanan ta heavy duty, nan ta heftig, hopi bunita drek. Ki mencionnan dia nan bini den pica pica introduci ken ta e candidatanan cu ta bay pa Miss Drag Queen, anto bosnan tur lo na mira so. Shonnan, te aki mi kier a laga e tema aki, papia malu trasi hende su lomba. Dus, tawero shonnan, mita di ocho nos tin Raves Damas ku nos mes ta bringa nos mes. At'aki un bia mas. Dikon? Dikon nos hendenan ta asina? Mi ta warda bosnan awero, mi ta riochi atrobe. Anto esunnan ku konosé Chesca, ai grag hasi mi un fabor, manda e link aki pa Chesca, mi ta apresiá un bòl. Bo?